mempɛ sɛ mɛkɔ hɔ bebree, Article one four six of the nineteen ninety two Constitution of the Republic of Ghana, ɛno na ɛgyina so na wɔn nso wɔde removo Chief Justice. Na ɛberɛ a asɛm no kɔɛ, wakɔ various courts bebree afight for ne fundamental right, but the very court a we all know sɛ nka ɛbɛtumi aprotect The Honourable Chief Justice no, Kɔɔto no san bua tiaa no kɔpem sɛ ɔde n'asɛm asan akɔdane Ecowas Court of Justice ɛne adeɛ nyinaa ɛgu so pending. However, Kɔmɛtee no ahyɛ ne dwumadie ase. Na Kɔmɛtee no hyɛɛ ne dwumadie no ase no, fortunately on the part of the Chief Justice, legal luminaries ɛne jurists a ɛwɔ ɔman yi mu a ɛyɛ akukudam, ebinom asɛvo sixty five years, somebody like um, Okudzeto, Honourable Okudzeto wa serve for almost sixty five years wɔ bar a, ɛnyɛ years ketewa, before obi bɛnya sixty five anaa fifty years at the bar no te sɛ Chachu Chikata mo ne ade ade no, ɛnyɛ easy, ne mmara a wasua ne mmerɛ a wonim. Doctor KB Asante nom, you hwɛ. Okay, nti baako no yɛ lawyer um, Sam Okudze anaa ɔyɛ Sam, yeah, lawyer Sam Samuel Okudzeto, Okudzeto ɔno na yes, meka no. okay. Wohwɛ the former Chief Justice, Justice eh, retired Sophia Akufo-Addo, ɔno nso kɔ, Justice Anini Yeboah, wɔn nyinaa appeal, Doctor KB Asante, wohwɛ ne age a wanya, wɔn na ɛyɛ the drafters of the 1992 constitution of the Republic of Ghana. Eti constitution wɔn a wɔn drɔɔyɛ no, wɔn te aseɛ more. Na adeɛ baako, wɔn nyinaa kɔ testify. in favour of the chief justice ɛnyɛ Canada o wɔn nyinaa kɔ testify sɛ when it comes to the removal of the chief justice a the key issue ɛpɛ wɔ sɛ ɔhwɛ wobɛnya nneɛma mmiɛnsa na ɛbɔ odi na ɔsɛ nneɛma mmiɛnsa no nyinaa no Dr. KB Asante sɛ deɛ ɛwɔ weight paa a nneɛma no nyinaa yɛtumi gyina so de remove chief justice yɛ whether or not the chief justice is competent or incompetent. Ɔsi ɛno na wɔn yɛ constitution no because wɔn na nim the rationale behind it so when it comes to interpretation wɔn hmm. yɛ very good. ɛno na mɛ bi abɛ mɛ mɛ hwɛ sɛ if i give uh, spirit and letter of that the constitution. that is so of the constitution mm.
so we have the spirit and we have the letter so if you look at the letter the black letter law. The Black Letter Law no akyerɛ sɛdeɛ yɛasi atwerɛ Constitution no. So wohwɛ ordinary man anaa any citizen biara of Ghana a ɔnyɛɛ law a, ɔbɛka akyerɛ sɛ, ah, na woka Constitution no a ɛyɛ ɛyɛ clear, na sɛ Chief Justice wayɛ sei nti remove no. No, you have to look at the spirit, the rationale behind it. Woate aseɛ? Ɛno na um, one justice bi kae sɛ, the national constitution is a living organism. It's a living organism capable of growth. Ɛyɛ constitution no, ɛyɛ living organism, ɛte ase te sɛ nipa, na ɛnyini, is capable of growth. And when you are giving the, the, the, the inter, any interpretation to any provision in the 1992 constitution no, ɛwɔ sɛ wɔma no broad and liberal meaning. Ɛti wokyerɛkyerɛ mu a, ɛwɔ sɛ wɔma no broad and liberal meaning, nkyerɛkyerɛmu no ba abɛn mu Na wonim asɛm a ɔkae, nkyerɛkyerɛmu no so a wode rema no, ɛnni kwan sɛ ɛwɔ legalistic meaning. Ɛnyɛ sɛ wo boapa na wopɛ bɔne bi adie nti na woayɛ de akɔfa meaning a ɛyɛ legal a sɛ obiara nte aseɛ, mmara mu legal bi ketewaa bi na ade abɛhyɛ hɔ sɛ deɛ obi nte aseɛ biebie mu. Na broad and liberal meaning no, deɛ judge no na ɔreka ne sɛ, when you are giving broad liberal interpretation of any provision in the nineteen ninety two constitution, that interpretation. must meet the aspirations and the dreams of the good people of Ghana. Saa interpretation a wode ma no nyinaa no, ɛwɔ sɛ meet the aspirations, the dreams of the good people of Ghana. What are the dreams of the good people of Ghana? Dreams of the good people of Ghana ne sɛ wobɛ remove Chief Justice na woa wode woa wo Chief Justice aba anaa? Is that what Ghanaians are looking for? Ɛyɛ sɛ mebaa aban biara baa me remove chief justice na mede me deɛ aba anaa? Eti ene trivial issue biara no a na magyina so sɛ mede bɛba abɛyi chief justice. Hwɛ yɛnhwɛ deɛ judges no bi, legal ayi no, luminaries no, ɛne jurists no, ɛne saa former chief justice no, yɛnhwɛ nsɛm a ebinom kaeɛ. Mempɛ sɛ meka sɛ mekenkan a yɛbɛkyɛ but mɛtumi akenkan ne nyinaa wɔ ha. Some of them, Ebinom asɛm a wɔkae ne sɛ, Justice Anin yɛ boanom. Wɔse ɛne Justice Sofaya Akufu. Wɔse saa prima facie evidence a wɔn establish yɛ no, wɔn amfa copy koraa ansɛɛvo Chief Justice and the constitution does not allow that. Because we talk about the principle of odi otaram partem rule, the principle of what? Fair hearing. Pɛpɛɛpɛyɛ. ɛwɔ sɛ wodidi no enti why establish prima facie case against na adɛn na won serve no ma ne hu copy of the prima facie case na wode wode sa even in any case time a mo frɛ no mo mo nsɛm no koraa baeɛ no social media so na na ɛda na chief justice koraa yɛn serve no copy so in the first place ɛyɛ one of the cardinal principles ɛwɔ constitutional law mu so one of the cardinal principles sɛ that audit the principle of adi alteram partem rule the principle of fair hearing no ɛwɔ sɛ wɔ adhered to Enti ɛwɔ sɛ ɔde yɛ pɛpɛɛpɛyɛ ɛyɛ adwuma. Pɛpɛɛpɛyɛ ɛhɔ gyɛse sɛ ne nea ɛboa Gyɛse Sofa Yakufu, ɛɛ Dɔkta KB Asante mo nyinaa se anyɛ adwuma. Ɛhɔ nyinaa ebiaa nni hɔ a ɛyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ. Tu yɛyi ɛhɔ firi hɔ nom a, Justice KB Asante asɛm a ɔka ne sɛ if you look at grounds a wɔde remove the Chief Justice a, grounds no is neither here nor nor there. Because grounds no ɛsɛ one chief justice wose ɔkɔ wama no holiday ɔkɔ holiday na holiday no a ɔkɔ no ɔkɔɔyɛ no sika no a yɛde ama no no ɔkɔ no ɔne ne ba ɛne ne kunu na akɔ holiday no nti mpo ɔkɔdii sika no ɔde sika no bi aba ma deɛ ɛde maa no sɛ nka ɔnkɔdi no nyinaa nsɛe no no chief justice no areturne sika no bi de aba ɛhɔ Justice Sofa Yakufu asem a ɔkaeɛ no, retired, ɛna Justice Anin Yeboah, wɔn mmienu asem a wɔkaeɛ ne sɛ, wɔn pɛ nso nyinaa na wɔyɛ Chief Justice no, yɛmaa wɔn saa akwanya no na wɔtumi de wɔn yere ne wɔn mma de kɔ, na wɔn mpo koraa na wɔn anni bi amfa bi amma, na ɔno deɛ ɔdii bi de bi baeɛ. Yɛnhwɛ hɔ. Justice Araba Esaaba Tokino That woman me hu ne so nipa da ɛsɛ ɔyɛ ɔyɛ so huhun kronkron because me a me te ɛkeke wodi sika ma me sɛ wɔde dollar ama me sɛ me nfa nkɔ America na me nkɔ nkɔ me nkɔ Philadelphia anaa me nkɔ nkɔ hyɛ bibi Ohio baabi anaa sɛ ɛɛ me hu ɛ nkuro ne kura bi dɛn ɛ Texas me nkɔ Texas na me nkɔ nkɔ di saa sika wei a me ne me yere ne me mma ɛkɔ Texas ne akɔ di yie Wate aseɛ? But maame no kɔɔeɛ no, ɔsan de sika no bi koraa bae. Na wɔn nyinaa kɔ testify before the committee, Justice Poama committee no sɛ, maame no, wɔn pɛ nso nyinaa, wɔn ne wɔn yerenom a wɔn mma nom kɔɔe. Enti saa asɛm no a wɔde baeɛ no, maame no mfom mmara biara. Ɛhɔ yɛ baako. Ɛdeɛ bɛyɛ biom na yɛde ato maame no so. Asɛm a wɔsan kaa biom ne sɛ, saa transfer no a ɔtransfereeɛ no, ɛsɛ bi a Justice bi wɔ appointment bi anaa transfer no, ɛyɛ administrative functions. a wɔtumi wɔtumi transfer appointment nso bi wɔ hɔ anoma yɛde nipa no bi kɔ supreme court a ɛyɛ recommendation by ghana bar ɛne nneɛma nneɛma bebree na ɛbɛkyerɛ before ansa na wɔatumi ayɛ appointment ɛde akɔ supreme court ɛno so justice maame no um, araba esaaba tokuno ɛno nso maame no ɔmfomfomsoɔ biara eti saa nkurɔfoɔ yi ɛna ɛyi dɔkta KB Asante so akyerɛ mu sɛ ɔka wɔn a wɔdraftee the nineteen ninety two Constitution of the Republic of Ghana ho. But asɛm a ɔreka no ne sɛ, sɛ wohwɛ nneɛma mmiɛnsa, stated misbehaviour, ne hwan hwan a ɛkaeɛ no nyinaa no a, nneɛma no deɛ ɛyɛ kɛseɛ ara ne sɛ whether or not sɛ Chief Justice no yɛ competent. Ɛdeɛ ba adeɛ. ne work a wɔyɛ no nyinaa ɛmu deɛ he na ɔyɛ incompetent just because political party bi se me me ba so a me ankasa mɛyi me chief justice mɛyi obi a ɔbɛtumi ne me asom na aboa hwɛ deɛ deɛ wonim his excellency John Dramani Mahama ne ne acting chief justice led by saa ma ɛyi no um, justice Puama ne ne kɔmɛtee no nyinaa korɔkorɔ the John na ɔmo yɛ o hwɛ they can never they can never and I'm repeating they can never sack chief justice but let me tell you do you know what they are doing ɔmo yɛ korɔkorɔ the John saa kɔpem sɛ ɔmo de acting chief justice no bɛyɛ nsakrayɛ saa nneɛma mu later later ɔmo bɛka kyerɛ sɛ maame no ɔnyɛ ɛbɔne bi aba then na ɔmo term of office aso trust me KK I'm telling you because they don't have any single ground. a wɔn bɛtumi de remove maame no chief justice and even if they remove i'm making a conditional statement even if they make an attempt to remove the chief justice mefakyɛ nkyirima ɛne daakye ɛne wɔn ebitwa ma ahwɛ wɔn papapapa will never forgive his excellency john dramani mahama i like he's a nice gentleman president is a nice gentleman i like ne demeanor i like ne height ne biribiara ne n'adwuma ɛne the way a manner the president talks. Shatawale ɔsi smiling mafia. Yes but deɛ president yi yɛ yi ɔnso ɔsi ɛyɛ hard decision president si so far obi di adeɛ nyinaa no the removal of the chief justice ɛne hard decision a aba ne so a ɔdaa ɔdwene a ɔntumi nwene nkosi awie. Na ɔkɔ yɛ ayɛ den.
The reason being that sɛ pressure bi na ɛhyɛ president ne sɛ ɔn remove chief justice ɛnyɛ president Mahama n'adwene da I'm telling you I know that man.

Wofrɛ me baabiara sɛ memmra mmɛka sɛ Chief Justice, ne ho nni fi a, wobɛkye me atom ɛnnɛ, akyina, de ayifoɔ abɛfa me koraa no a, I will tell you, I will, every mid, ayi biara de me bɛkɔ, mɛnya opportunity biara, I will say sɛ Chief Justice ɔncommite offence biara. KK, we are all servant of the rules, we all read the rules, yɛn nyinaa yɛ mmaranimfoɔ, yɛasua, Eh, constitutional interpretation, yɛasua biribiara fa ho. Eh, nneɛma a yɛatwerɛ no Article 146 no, moyɛ a mose ɛnneɛ yɛnam procedure, ɔmfom mmara bia. I'm telling you, there is no single eh, procedure no deɛ ɔbɛfa so, but wonim sɛ maame no ɔnyɛɛ bɔne bia, gyaa no ma no nkɔ ne baabi. Nnipa akuku dam, ɛkɔ bɛn nwɔtwe, ase du a wɔn appear before the committee, obia se ɔno ne pɛ nso koraa saa na ne yɛyɛ no. Biribiara nni hɔ a ɛgu maame no ho fa. So evidence bɛn na wowɔ against the woman? Deɛ deɛ ɛtwa toɔ koraa ne sɛ, sɛ yɛse judge bi ma transfer no de no aba a different region ah na yɛ koraa yɛtaa ma no yɛkyerɛkyerɛ adeɛ wɔ nɔfee nɔfee wɔ secondary school ne adeɛ no na wo headmaster koraa tumi ne yɛ transfer wo head ɛno koraa nyɛ GES wo wo head tumi ka sɛ ɔnhia wo hɔ biom ne yɛ transfer wo so administrative functions a ɔpɛ fam no bɔne bɛn na chief justice wayɛ ɛnti yɛde gu maame no anim aseɛ you see Ei, na mete hɔ no ma na maka sɛ, na dua mono mpo ne ɛyɛ ni sei, na deɛn na ɛde bɛyɛ dua wuyɛ? Wei na Jesus Christ no a ɔka kyerɛ mo, ɛsɛ monsu mma mo ho ne mo mma, na moammo nsu ma me. Na sɛ dua mono mpo ne ɛyɛ ni sei, ɛdeɛn na ɛde bɛyɛ dua wuyɛ? Na Chief Justice mpo ne anya no na yɛyɛ ni sei, na me lawyer Evans Osei-Boh nso ne anya me a, sɛ yɛbɛtete me nam. You see, deɛ ɔbɛyɛ biara no, nkyirima ɛbɛkae. Adeɛ biara a nipa wobɛyɛ biara no, ɛwɔ awieɛ. Ewiase no a ɛwɔ nnɛ yɛ obi dea. Something must create something before something can come into an existence. Biribi ammɔ biribi a biribi ntumi mma wiase. Enti ewiase wɔ wura. Enti adeɛ bi a wobɛyɛ biara wobɛnya ho asotwe. Sɛ kwan a wɔfa so remove maame no anyɛ kwan pa a, asotwe kɛseɛ bɛba ɔman no so. I'm telling you. Ɛkwan a wɔfa so remove maame no, sɛ nyɛ apa a, NDC will have a big problem. I'm telling you. They should have a genuine way of removing the woman. But the grounds a wɔasubmit no nyinaa, ɛyɛ frivolous. Vexatious and same should be what is abuse of uh, process na wɔn yɛ no it should be what discarded ɛwɔ sɛ ne nyinaa wɔn bɔ to guo because keke sɛ mi gyina hɔ na mekɔ ma obi ten thousand bi anaasɛ sɛ mesɛ yɛda twerɛ petition bra sɛ yɛyɛ remove because at article four one four six a it has spelled out ɛkwan yɛfa so remove nti ke ɛno ansa ma pɛ ten thousand bi di ama mi so yɛda yɛ petition bra. a na mapɛ twenty thousand ama na watwerɛ petition ama na yɛtrae sɛ yɛ follow saa nneɛma wei deɛ a ɛnkyɛ His Excellency John Dramani Mahama ɔfiri akonnwa no so na wobɛhu ara ne sɛ me Lawyer Osei Bonsu the next Chief Justice na mesoma petition sɛ yɛn remove no will you also remove it wahu ɛnti ɛyi kaa asɛm bi ɛɛm Justice Pega may his soul rest in perfect Perfect peace. It was a dissenting view. Ɔmo tena ase a na ɔmo ka no. In the case of Amidu versus President Kufuor, in the case of Amidu, Martin Amidu, osiw President Kufuor wɔ court and Justice Pega in his dissenting view, ɔka asɛm bi. Ɔse although power is dispersed among the three arms of government, that disbursement no, ɛnyɛ to their harmony. But ɛnyɛ to your harmony but to the harmony of the good people of Ghana. Although wo hwɛ a three arms of government they are being separated from one another in terms of functions and role but three arms of government no ɛnyɛ pɛ ara na yɛpɛ na yɛ aseparate wɔn but separation no a yɛde ama wɔn wɔn work independently but interdependence but saa independent adwuma no a wɔyɛ no deɛ wɔyɛ biara no ɛnyɛ to their harmony but the, to the harmony of the good people of Ghana eti sɛ Ghana foɔ ho bɛtɔ wɔ mu nti ɛne akyekyɛ saa ɛnkora bɛtɛ no mu na ɛnyɛ wo president bi wo ho bɛtɔ wo na wakɔfa wo chief justice aba ɛno nti ne akyekyɛ saa role no mu enti wo interfere with obi function which is a breach of what article 127 judicial independence eti wo kɔ wura mu na wamea remove chief justice because chief justice nyɛ ɔnyɛ wo busuani chief justice wo pɛ sɛ n'ano aduane bɔ no Chief Justice so pɛ sɛ na entitlement ma ne nsa nka, but adwene sɛ ɔne ne mma, wɔn nso wɔn didi. So yɛato aba ama wo na woaba no mprɛminu so na Ghanafoɔ de wo aba a, yɛ fa pɛpɛɛpɛ yɛ research no, yɛ no pɛpɛɛpɛ but don't have mind bi a ɛyɛ actuated by malice. Ɛno na JB Dankwa kaeɛ, Nre Akoto. JB Dankwa ɔkaeɛ sɛ it is actuated, the Governor, Governor no a, the then Governor, n'adwene no a ɔde pɛ sɛ ɔde kyekye PDA Act de wɔn gu no, that mindset no, it is actuated by malice. JB Dankwa na use saa aborɔfo no. It is actuated by malice, adwenbɔne kwan so na wafa na wapɛ sɛ ɔde yi nipa no firi mu. Ɛnnɛ na yɛkɔkye JB Dankwah a, yɛde no kɔɔ detention without trial, ɔno nso de wuiɛ. Okay lawyer Ansah um Jones a yamesɛm aba but ansa mɛ cross over just a, a minute me bisa question wei um Justice Sophia Akufu. Yeah. Wohu sɛ ɔyɛ member of the council of state right? That is so. Ɔmo ɛto saa aba no yɛn gyaa no nteɛ sɛ ɔno ɛ. O pulu out.
Yes o pulu out. That is so. Ayɛ surprise dede sɛ this time around waka ɛyɛ chief justice ɛne ne yɛboa ho na sɛ ɔmo ɛ defende ɛyɛ maame no. Yeah, you see menyɛ surprise koraa because keke deɛ ma mehu ne sɛ maame no ɛnim de. na wayɛ Justice of the Supreme Court akyɛ ansa na ɔsan bɛyɛ Chief Justice. Eti wɔyɛ shrewd in law. When we say somebody is shrewd in law, that means that the person knows the law, legal luminary. Onim mmara no. Eti mmara no a wɔhunu sɛ wɔyɛ no, ɔdo aban no maba abɛwura mu bi As a member of council of state ba me me aba no koraa me nɛ nkɔto because mahu sɛ kwan a mode bɛdi maa mi nsɛm a mode aba yɛ frivolous vexatious saa mmara wei nyinaa no ɛmfa mmara kwan mu ɛnyɛ adeɛ wɔ se yɛsosɔ so eti anyɛ me nwanwa sɛ maame no asan akɔdi adanseɛ ɛde ama chief justice no eti na meka kyerɛ wo sɛ cross examination and re-examination is a powerful tool that will do the humpty dumpty Wahu? Na yɛde wo foro adaka a, sɛ maame no, the faceless petitioners no a, wɔn aba no, sɛ nka wɔn, yɛde wɔn reba ama wɔn aforo adaka na maame no bu sɛ wɔn question a, keke nka anya me nwankwa sɛ, excuse me my language, ka bebrebe ne ne wɔn ho wɔ adaka no mu. I'm telling you, ɛna yɛ televise no na obiara hwɛ a, wokɔ interpretation column hɔ a, eh, the 1992 constitution, wobɛhu sɛ for the public interest nti, ɛwɔ sɛ na nka wo televise ma obiara hwɛ bie. Ka wobɛhu sɛ questions a maame no bɛ pose no, because the woman was a lawyer before ansa na ɔbɛyɛ chief justice, and every lawyer knows ne law, Every lawyer knows the cross examination very well that will do the pa is a powerful tool nti saa powerful tool no yɛ sate sɛ yɛde bobɔ wɔ adaka no mu a lawyer biara fa document na ɔhwɛ mu sɛ a na wahu ntokura ɛwɔ mu ɔbɛ state apɔnkye pɔnkye wo nti ɔ state de woforo adaka no na ɔpɔnkye wo a dɛn na wobɛhunu sɛ yes asɛm a ɔde too no so no ɛnyɛ nokorɛ nka Ghanafoɔ nyinaa bɛhu kɔ bɛ expose wɔn Enti maame no nim, enti na wayɛ denden. Ɛnyɛ, ɔmfa ho sɛ ɔbɛwuo, ɔmfa ho sɛ obi bɛkɔ akɔku no, ɔmfa ho sɛ obi bɛyɛ no dɛn, maame no sɛ ɔbɛ fight akɔpem sɛ nokorɛ bɛda adi. So asetan seisei no Bar Council of England wɔn akasa sɛ adeɛ no a kwan a yɛde maame no fa ɛfa so no Ɛnyɛ, ɛnyɛ kwan pa. Wales nso ka ho. Commonwealth, yes, Ɛka ho. ɛɛ, lawyers nso Aka, akasa sɛ Ghana ɛyɛ. Bar.

but at times wopɛ sɛ wo test the pulse of the other lawyer to know sɛ ebia ne werɛ afi ne law anaasɛ ɔkae a ɛno nti na ebia wokɔ nti womfiti prɛko pɛ nconcede defeat woate aseɛ case nya a na ɛnyɛ woate aseɛ anaasɛ wobɛhwɛ sɛ mmara no ebia lawyer no other side ne werɛ afi biribi a wamfa ama a wode bɛ ɛbɛkanta no anaa you see nneɛma bi wɔ hɔnom a ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ committee no nka wei koraa starte baeɛ no Ɛwɔ sɛ muhunu sɛ kɔmɛte no mu dwumadie nyinaa ɛnyɛ afei na yɛbɛka sɛ ampa President Mahama na ɔmpɛ sɛ nka wɔbɛyɛ no biribiara nti ɔfaa procedure no kae, monhwɛ sɛ wɔagyaa no. You see, adeɛ no wɔayɛ wɔn adwene sɛ nka wɔbɛyi no afiri hɔ but Nyame na atwɔ lɛ, you understand that, Nkrani ka Nyame na atwɔ lɛ because deɛ Nyankopɔn ɛreyɛ adeɛ no ɔtaa Maame no akyi, a wɔahu sɛ ɔnyɛɛ mfomsoɔ biara a na nnipa akuku dɛm nyinaa kɔ testify de ama no. Enti sɛ mokɔgyaa no a, me megyina hɔ nka sɛ President Mahama ne NDC aban na wɔpɛ sɛ wɔgyaa maame no, ɛno nti na na wɔmfa procedure kɛkɛ. Nyame na atua mo so ka. Wate aseɛ? Wahunu sɛ deɛ moyɛ no it is actuated by malice, bad mentality, spiteful remarks. Wate aseɛ? Adwenfu, adwenfo ɛtɛ akyire ɛna apɛ sɛ mopɛ sɛ mode remove maame no firi ase. Actuated by malice.
Alright, meda ase Lawyer Evans Osei Bonsu.